Gwalenn ar wirionez.
Un danevell savet ha lennet gant Stéphane Carpentier. Piarvet Tam
Ur sizhunvezh a oa e oant o vale war-du an norzh. Un noz e tigouezhas Bezibul e vlev sonn warnañ en ur viaou all tres an enkreiz gantañ. Rob a lammas en e sav en ur leuskel ar pesked da gouezhañ en-tan, hag eñ da zebriñ begoù e vizied outañ dre glask o adtapout, hag gant ur griadenn boan e c'halvas e geneiled. Petra zo? a c'houlennjont, nec'het an tamm anezhe. Bizibl, bizibl n'eus un dra bennak da lâret dimp, ha diougan keloù fall zo, 'm eus aon. A zistagas en ur hejañ e zaouarn. O troiata e oa ar c'hazh diwaskellek a-us d'o fennoù, en ur viaou all eus e wellañ evit o lakaat da gompren. Goude ur pennad, pa welas o devoa an dud un empenn blotoc'h c'hoazh eget polotennoù gant chaos, e cheñchas penn d'ar vazh 'vit mont d'un doare kehentiñ komprenusoc'h dezhe. En em lakaat a reas da dresañ war an douar. Da gentañ e savas o c'hambr, da c'houde e tresas ur c'hamball pelloc'hik er su. Evezh-bras en devoa lakaet da stummañ-se diouzh ar vent, douetañs gantañ avat ne vije ket gwelet gant ar boued burzhud-se a oa anezhe. Me gred mañ da gas ho klask hol lakaat da gompren un dra bennak a-bouez, a laoskas skrival. Evel p'en dije lavaret e vije lakaet Silzig e-barzh krampouezh Brezhul. Ha piv a yaje d'en dislavaret? Miaou! eme Bizibul ton an dibasianted gantañ. Bistroat kement-all! a heslammas Rob. Bistroas kement-all, a c'houlennas Grival. Me grede biskoaz kement-all a fell dezhañ lâret. Ya da, se, bistroat kement-all, biskoat kement-all, n'eus forzh. Me 'm eus komprenet bepred. Lâret a ra ez eus tud war hol lerc'h hag emañ an dud-se pelloc'hik er su ha diouzh e zesadenn ne zellomp ket bezañ en tu all d'hor c'harr-lev. Dour a zeuas e daoulagad Bizibul, a-viskoazh e ouie war paotrig brizhellet divalav-se an hini finañ anezhe o-zri. Ar roue enta en devije lakaet chaseourien da zispenn o roudoù ? Poellek ne oa ket. Perak n'en devoa ket roet d'he gwarded ambroug kentoc'h ? Plaouiañ a rejont o fesket sur gant hor bidoù a-leizh a dalvezas a-walc'h da ziskouez o anaoudegezh vat d'ar meskeginer hag e oanjont kousket trouzus o stomokoù gante. Devezhioù war-lerc'h, sizhunvezioù a vize bet lavaret gant hor c'higennañ, e tisjont, skuizh ha divi an tamm anezhe, gwrimenn ur c'hoad brumennek. Grival a zisplegas d'e gampagnuned e vije graet koad an noz anezhañ. Gant a son e oa. Lonket e vije ar goulou hag al latar enno gant an deil stank. Pa zifoubjont a-dre ar c'houestlad skourroù e weljont ar meneier en em astenne heñvel ouzh karvanoù bras-bras ur bleiz deus ar skornennoù. Hep ur grik e tiskouezas Grival ur pikenn a oa uheloc'h eget ar re all hag a veske ar beg anezhañ gant an oabl en ur skilherijenn melen ha mouk. Ha menec'homp an hini oa. Buan a-walc'h e rankjont leuskel o javed da vont abalamour d'an henchoù. troidellek ha strizh-spontus. Elc'h a reas e-kreiz an de ha gantañ e savas an avel put ha skañv en em zile dre an disterañ toull deus o dilhad. Krog e oant da vallozhiñ grival hag e avañturioù. Ali e oa rob a-bleuñv an eil gant egile. Sichant e oa an udour ha donezonet moarvat met ken skorn e oa e empenn gantañ hag ar meneier. Ne oa roud ebet evit prouiñ e veze darempredet ar vro gant nep tra vev. Nag an disterañ kagal, nag an disterañ emnik kouezhek diwar e neizh. Mann ebet estreget kaliennoù ha gwe a dro-jouiz hag o zened eus hor c'hambreadennoù. Bewech avat e vorzhe o spered en-dro abalamour da vavidigezh ar vro. Pa zeuas an noz da serriñ war ar strollad e tigouezhjont en ur bladenn venn vihan toullet er c'hoc'h. Bras a-walc'h koulskoude evit bezañ en diavel ha gwarezet diouzh an elc'h. En em damolodiñ a rejont en o golc'hedoù ha disac'hañ o boued. Er pello ez ae an heol diwar wel a-drek ar pikernioù en ur vlourañ gant e vannoù a c'holoenn elc'h ha da grediñ e oa e oa lennoù gwad.